O, le bantsi kudu. Re tlogele re kene ka mo raleng wa difilimi ye. O, go lokile, go lokile, o, le ka feta.
Hooray! Mafelong re ka bogela filimi ba Russia le dilo tše bose. Mm, Maltesers le Fanta tše ke di rata go kudu. Ke a di rata. Mm, M&Ms, ke a e rata. Ke rata diboko tša Marmalade! Oh, banenyana, le ka se thakgole lefelo la difilimi ka tsela yo. Mike, molebeledi, o tlo tšhoga ga bona se. Oa, oa!
Re swanetše go bolela! Tšwang moo! Mang le mang, tšwang!
o lebefetše mike ruri a se ke a tlhola a le dumelela go tsena mo gape uh, ga gona dijo le malekere ke molao o mofsa loo dumela tekete ya ka ke ye mm, marshmallows le gate se ga se kgonege Mpeye malekere, gome bjale o ka tsena. Ompe kudu. Ga se taba e golo. He, ema, o ka se ye difiliming o swere malekere. Molele, Frank. Oh, oh, eh, ke mo fatše segatlo mogolo wa filimi. O, oh, ntshwarele, ke nnete o ka tsena.

Huh? Oh! Ke mang yola gona? O bolela ka mang? Ntlogele ke fete. Taba ke eng? Ke ka baka la eng o apere go swa le nna? Ke na mo fatshe segatlo wa nnete. Aowa, ke na mo fatshe segatlo wa nnete. Ga ke kwešiše selo. Eupša go thabiša kudu.
Okay. Tla, John.
Tla mo.
Go lokile. Uh, moumagadi Enid, ke ra gore ga o Enid wa nete. O wa maka. Ke go boditše. Hey. Seo se kaone. Kuna ke tlo bogela filimi. Ke a leboga!
Ugh, tekete ya kae kae? Oh, ke yela! Ke botse bja mohuta mang bjo? Dumela, thank you. Nang ka feta, ke a leboga. Tekete ya ka ke e? Ema, o ka se tsene o swere marshmallows. Malekere ga a dumelelwa.
Mohlomongwe o tlo fetla monagano?
Ntswagele, seo ga se šome go nna. Eng? Ke ikemišeditše go go lefa. Na o a dumelelana? Oh.
Ugh, o a ntheka. Go lokile, ke tlo go fa marshmallow e te. Emma, ga ke nyake e te. Ga ke nyake selo. Ke tlo e bogela ntle le digo. Ka nete!
Bingo!
Ke swanetše go tla ka leano le sengwe. Ema! Ke tlo ba morei wa dihlapi. Ke tšona tšeo, go thabiša kudu. Ga se ra swanela go lebala ka lehlaka la go rea dihlapi. Ema! Thekete ya gago e kae? Oh, come on! Oh, na ruri o e timetše? Aowa, Ke yela, go lokile, sepela. Hooray! Ke fetile! Oh, mosetsana yo moseksego kgauswi le nna. Dumela thoko eo. Dumela, na nka go atlagela? O dira eng? O seke wa batamela kgauswi le nna. Oh, ke a tseba, Ke nyaka marshmallows go tšwa ka lepokising la molebeledi. Ke moka mosetsana yo mosekseko ruri o tlompha nomoro ya gagwe. Go šomile! Oh my god! Oh, nna wa e rata? Ke thabile kudu. Dumela, Ke nna Brittany Bun. Na o na le se sengwe sa go nwa? Sengwe le sengwe se tlo loka. E maganyane. Ke eng se? Lehlaka la more wa dihlapi. Kona, go bonala go na le lebotlelo le boima la Coke. E maganyane. Oh my God. Eng? Oh, oh, ga se Coke. Ke, ke maswabi. Motsenela ka lefela. Motloše ka potlako! Go direga eng? Aowa! Go kaone kudu ka tsela ye. Gona, tekete, sengwe le sengwe se lokile, eupša ke swanetše go go hlahloba. Hudi ya gago e kgolo kudu. O ka be o rwele malekere ka go yona. Aha! Ke bona sengwe le sengwe. E tliše mo.
Ema, se ke taba ema sisi. Upša ke a tseba gore ke swanetše go dira eng. Ke na le kgopolo. Ke tlo e bula ke moka ka e tšhela godimo ka tafola. Bjale re tšea dithupa tša dikong re tsenya marshmallows go tšona. Lebelela, ke lerapo ka nnete. Ke swanetše go e utla ka Tlase ga baki ya ka, a ge re bone ge eba leano le la bophelo le a šoma. Dumela molebeledi, thekete ya ka ke ye. Umm, ke swanetše go go hlahloba go bona maleke. Ke tshepa gore a ka se lemogele. Wo, o na le magapo a mabedi. Eh, ke wa moswanaši kudu. O bele letšatši le lebotse. Wo. Eh, Go šomile! Bjale nka bogela filimi ka ba ka ipshina ka marshmallows ya ka. Eh, bose! Ke thabile kudu! Wow! Kate, lebelela se! Nao ya lerapo, seo se a makatša! Theketa ya gago go thabiša kudu. Bjale ke tlo go hlahloba go bona maleke. Go lokile, o ka feta. Ipshine, yo a latelago. Um, bwana, o ka se ye difiliming o swere Skittles. Etliše mogome, uh, ke maswabi, ye ke melao. A ke maleke a ka! O, o na le lešata kudu. Go lokile. Nna? O ka feta upša o se ke wa goeletša. Ke nyaka seroto ka moka bjale. Aowa, seo ga se direge. Gona ke tlo thoma go goeletša. O ditsebe tšaka! Na o kgotsofaditšwe, modemona yo monnyane? O, Dumela!
O, tšhito sya ka e wetše fase! Ke swanetše go utla pele molebeledi a le moka. O ke swanetše go tla ka eng? A, dumela, tekete ya ka ke ye. Ngwana yo mongwe gape o swere Cheetos. Gona ke tlo tsoma go goeletša. Aowa, ke tlo tsenya di-headphone tša ka Ga ke kwe selo. Balebeledi, tlang mo.
Aowa, le ka te! Ntlogele ke noši! Ke tlo go fa Cheetos! Ka theetša mino le molao o mofsa.
Wow, mosetsanyana yo o na le lepokisi ka moka la malekere. Ke tlo abelana le mang le mang. E? A mangwe ke a gago, a? Ke rata M&M's. Seo se a tshegiša. O se se bose kudu. Ke thabile kudu.
O ka feta.
Seroto se se boima ga kakang. Ke tšhere dilo tše bose tše ntsi kudu. Um, na o bone melao? Ke tlo swanela go tšea sengwe le sengwe. Emma, aowa, aowa, aowa, aowa. A ke dilo tša ka tše bose ka moka? O, oh, le aowa. O tšea sengwe le sengwe. Ke dilo tša ka tše ke di ratago kudu. Nna nka ya difiliming bjale? Ke a leboga, upša ka go swane ntle le malekere. Dumela, ke tlile difiliming.
O na le seatla sa nete sa motho godimo ga legetla la gago. Ke letšhoko le le kakang. O a kgofa mola go sena motho gauswi. Oh. Bjale nka ipshina ka dilo tše bose. Ga gona yo a nthebeletše. O, oh, o, oh, awa, awa, awa. Uh, dumela? Eh, tsenagle, uh, eh, malekere a nthetetše. Uh, eh, uh, eh, sepela, sepela. Gona a re thome ka Skittles. E bose! Gona, bjale nka eya. Seatla se se dirilwe ka mastic e bose. Eo, o ya Seatla! Wow! Oh, ke ikwa ke sa thaba. Ke seatla se bo se fela. Gona, taba ke go gogopotša go ingwadiša go tšhanelo. Go na le dibidio tše di tsekišago mo.